Soen iech mol Merci, dass der komm sidd. Mir hunn elo dës Pressekonferenz aberuff wéinst engem schwéiere Konflikt, deen eis bevirsteet am Secteur vun de Liftbaueren. Liftbaueren, dat ass e Secteur, wou mer ongeféier 450, 500 Leit schaffen hei am Land. Dat ass e Secteur, wou Ganz vill Multinationalen hei sinn an do hunn och Vertrieder vun den Delegatiounen hei, déi dann déi honnerte Leit aus dem ganze Secteur vertrieden. Mir hunn hei Delegatiounen, Member vun der Delegatioun vu Schindler, Otis, Kone an aner Membere vun eisem Comité sinn haut net do, well mer net konnten am grousse Kader sinn, mee déi Leit vertrieden dann eben déi 500 Leit, déi am Secteur schaffen. Den Secteur ass en héich spezialiséierte Secteur, e Secteur, wou immens vill Leit schaffen, déi och immens héich Qualifikatiounen hunn. Wat muss ee wëssen? Dass Liftbaueren, dat sinn, dat huet, ass e Metier, deen an deene leschte Joren, Joerzéngten immens zougeholl huet am Niveau vum der Technicitéit. well d'Maschinerien, d'Programmatike vun de Lifter, d'Aart a Weisen, ech mengen, mir schwätzen hei net nëmme vun deenen normale Liften, mir schwätzen och vun deene Liften zum Beispill fir behënnert Leit, déi op den Trapen, mir schwätze vun de Liften, vun den Droliften. Dat heescht, dat ass e Secteur, deen immens variéiert ass a wou d'Leit dann mussen op all Maschinn kënne schaffen. Wann ech dat esou soen, dann ass dat eng Tatsaach, wou mer soen, Et sinn immens qualifizéiert Leit, wou och de lifelong learning immens wichteg ass, well dann do och an deem ganze Kader, vue que dass d'Technicitéit ännert, hu mer och de Moment Saachen, déi änneren, dat heescht Formatiounen, déi musse gemeet ginn. An dofir ass et och wichteg, dass déi Leit, jo, richteg bezuelt ginn. An dat hu mer am Moment an deem Kader vun deem Kollektivvertrag, déi déi Ouvrieren, déi Leit, déi Techniker, vertrëtt oder dann dee Moment hir Aarbechtskonditioune garantéiert, hu mer do e gréissere Problem mat der Federatioun. Fir e kleng Compte-rendu ze maachen, De leschte Kollektivvertrag ass 2013 ofgelaf, wou mer dann d'Verhandlungen ugefaangen hunn, wou mer dann mat dem Patronat, well Der och wësst, datt elo d'Gewerkschaften an d'Patronat Centres de compétences kréiert hunn, dat si Centres de compétences, wou mer d'Formation professionnelle continue regelen am Niveau paritaire. Dat heescht, datt mer do als Gewerkschaften mat mam Patronat kucken, datt mer de Leit d'Méiglechkeet gi Formatiounen ze maachen, wou mer och kënnen dann dee Moment d'Leit forméieren, hir Professionalitéit erhéijen, déi nei Technike bäibréngen. An dat ass crééiert ginn. Deemools ass an der Verhandlung gesot ginn, okay, mä waart elo mol of, bis mer mol déi éischt Formatiounen, an da schwätze mer mol am dem Kader och vu Verbesserung vum Kollektivvertrag. Ech muss awer leider soen, dass d'Patronat sech net u säi Wuert gehalen huet. D'Patronat huet dann, hu mer elo virun e puer Méint dann finaliséiert, wat déi Formatiounen sinn, wat och eng gutt Saach ass, well fir eis ass d'Formation professionnelle continue wichteg. Mee wa mer hei vu Formation professionnelle continue schwätzen, schwätze mer och vun enger méi héijer Professionalitéit, Technicitéit fir d'Leit, an dat muss awer sech iergendwéi och an hire Salairen, an hir Aarbechtskonditiounen erëmfannen, wat am Moment net de Fall ass. Wann ech dat esou gesot hunn, dat heescht et och de Moment, dass dass mer e gréissere Problem hunn. Mer hunn dem Patronat ganz kloer gesot, Gutt, elo steet dat dote jo do, an da muss mer elo verhandelen par rapport zum Kollektivvertrag. De Kollektivvertrag ass ausgelaf. En ass zwar nach ëmmer ak, en ass nach ëmmer aktuell, e gëtt nach ëmmer applizéiert, mee et gëtt Zäit fir eppes ze diskutéieren um Niveau vum Kollektivvertrag fir d'Leit. Et muss ee wëssen, datt de Secteur immens gesond ass, e Secteur wou d'Chiffre d'affaires erop ginn, wou awer och de Stress erop geet fir d'Leit. De Stress, ech gi lo Beispill, fréier hate mer villäicht sechs, siwen, aacht Interventiounen de Dag, haut si mer bei fofzéng, siechzéng. Ech mengen dat gi Saachen, wou dann de Stress zouhëlt, awer wou d'Leit dann dee Moment um Niveau vum Kollektivvertrag vum Patronat gesot kréien, Mär maache lo näischt an dat geet net. Mir hunn dem Patronat gesot, datt mär net domadder kënnen averstane sinn, datt hei gesot gëtt, an engem Secteur wou ganz gesond ass, an engem Secteur wou d'Produktivitéit héich ass, an engem Secteur wou och Margë ginn, an engem Secteur deen dominéiert gëtt vu Multinationalen hei am Land, datt mer hei soen, et geet eis ganz gutt, mee d'Leit kréien net deen Deel wou si kréieren. An dat ass dat, wat mir wëllen, dat ass dat, wat mir fuerderen. An dofir hu mer dann decidéiert, well d'Patronat sech jo op d'Stur stellt, d'Patronat refuséiert mat eis ze verhandelen iwwert d'Verbesserung vum Kollektivvertrag, wou mer gesot hunn, okay, da muss mir eebe lo leider, well Der esou irresponsabel sidd an net mat eis wëllt seriö verhandelen, da gi mer bei d'Leit zeréck. A mir hate lo d'lescht Woch eng Sitzung, eng éischt Informatiouns-, eng éischt Mobilisatiounssitzung, wou schonn eng gutt Partie vun de Leit do waren. a wou dann à l'unanimité décidéiert ginn ass, dass mer dann dee Moment elo an d'Öffentlechkeet ginn. Déi éischt gewerkschaftlech Aktioune sti lo bevir, well mer net kënnen domat aversta sinn. An dat ass e Problem fir de Secteur. Et kann net sinn! dass mell en ganz gesonde Secteur, deen eng gutt Croissance huet, dass mer mussen do, well d'Patronat refuséiert se rmedel ze verhandelen, dass do muss dann e Sozialkonflikt kommen. Dat ass déplorabel, mee wann d'Patronat net wëll se rmedel verhandelen, ma dann ass dat esou. D'Leit si prett, d'Leit hunn à l'unanimité décidéiert, dass mer dat maachen, ma da maache mer dat. Dat ass fir de Sozialdialog net gesond, well d'Leit hunn es sat, d'Leit hunn es genuch an de Betriber, de Stress gëtt méi héich a si gesinn net eng Contrepartie par rapport zu deenen Augmentatioune vum Stress, vun de Cadencen an dofir stinn d'Leit geschlossen hannert eis. A wéi gesot, et ass e Secteur, deen net immens grouss ass, mee e Secteur, deen immens geschlossen ass, well d'Leit sech alleguerte kennen an. Dann hu mer elo e gréissere Clash hei an deem Secteur. Mir hu elo déi Leit hei matgeholl, fir e bëssen och ze beweisen, dass Leit do sinn, dass d'Leit och geschlossen hannert hiren Delegatioune sinn, hannert de gewerkschaftleche Positiounen. Well, wéi gesot, mer wäerten dat net akzeptéieren, dass d'Patronat refuséiert ze fannen. Dat ass, wann d'Patronat wëll, datt d'Leit op d'Strooss ginn, da wäerte d'Leit op d'Strooss goen. Dovunner ofgesinn ass et, wéi nach eng Kéier gesot ass et ganz traureg vum Patronat, fir esou eng Positioun ze hunn. Mee mer huelen dat un. Mä mir huelen dat dann a Kaf. Mä se hunn, soen, okay, wann dat esou ass, mä dann ass dat esou. Wann Der e Sozialkonflikt wëllt, dann hu mer dee elo. An da wäerte mer elo als Gewerkschaft, als OGBL mat den Delegatioune, mat de Leit an den nächsten Deeg a Woche gewerkschaftlech Aktioune goen. An d'Leit si bereet, bis ganz wäit ze goen. Dat wäert d'Patronat an deem Moment och gesinn, datt mer do wëlle bis zum Schluss goe fir dee Kollektivvertrag seriö ze verhandelen, datt mer seriö Verbesserungen hunn um Niveau vun de Léin. Mä nach eng Kéier, de Secteur ass ganz gesond. Et gëtt Zäit, datt elo déi Austeritéit am Secteur ophält, datt d'Multinationalen, déi hei am Land sinn, verstinn, datt d'Leit och mussen en Deel vun der Produktivitéit zeréckkréien, vun deene Margen. Et gëtt Zäit an d'Leit si bereet an dofir si mer elo haut hei. Voilà, ech mengen, ech wollt elo net all ze laang haut schwätzen. Ech mengen, de Fall ass kloer, et ass eeben e Konflikt, dee bevirsteet, mol net bevirsteet, mä si sinn dran. Well wann d'Gewerkschafte mussen mobiliséieren, dann heescht dat, datt de Konflikt do ass an d'Leit si bereet an dee Konflikt eranzegoen, fir hir Aarbechtskonditiounen ze verbesseren. Voilà.